A wedyn ma' gynnon ni s- sesiwn sgriblo efo Caren Owen ar gyfer plant o saith i unardd deg oed a ma' hwnna'n rwbath eitha hwylus yy diddorol gobeithio i blant neud yn 'u hamser hamdden 'lly. Yym ma' gynnon ni hefyd, 'dan ni'n rhan o Gŵyl yr Inc, mae'n Wythnos yr Inc ti wma, yym ag neithiwr mi oedd gynnon ni sesiwn o cwmni'r Frân Wen sy'n gwmni yym theatr ar gyfer plant a phobol ifanc yn cynnal sesiwn yn Stiwdio Dau yym sesiwn o sgript i lwyfan ar gyfer sgriptiau Mae yna dramodwyr ifanc ac mi oedd yr galeri, Danny Tsang ac yy t'mod yn a llwyth o bobl ifanc yma wedyn mi oedd Owls Gwynedd yn canu yn y bar a hefyd agoriad y safle celf Coria. Wedyn o ran y ffordd 'dan ni'n rhaglennu yym 'dan ni'n pecynnu petha weithia' fel bo' 'na sawl peth yn digwydd yma a a m- o'dd neithiwr yn enghraifft b- berffaith mewn ffor o rhan o yn wythnos yy yym inc o sut 'dan ni'n rili yn trio denu plant a pobol ifanc i fod yn rhan o'r ŵyl ac yn draddodiadol ma'r penwsos yma 'di apelio lot mwy at t'mod yym bobol ganol oed t'mod yr genhedlaeth hŷn yym ond ma' 'na shifft yn digwydd yy 'dan ni'n meddwl a 'dan ni'n yn rili yn ymdrechu i yym apelio at blant a pobol ifanc.

attend mwy o gigs a ballu 'ma achos ma'r math yna o ddigwyddiad yn rili poblogaidd yym yn ddiweddar iawn iawn 'dan ni 'di cychwyn cyfres newydd o'r enw Stiwdio Un yym a'r syniad efo Stiwdio Un ydi bo' bandia ifanc sy ddim ella wedi cyhoeddi yym cyfnod ddisgia ag yn y blaen yym yn gallu dod yma i berfformio ar Ground Dydd Sul mewn awyrgylch hollol anffurfiol yn un o'r stiwdios yym a t'mo' bo' nhw'n gallu dod â ffrindia a teulu efo nhw a bo' nhw'n gallu trio caneuon newydd allan t'mod 'dan ni isio bobol ifanc deimlo perchnogaeth yym o galeri a teimlo fatha bo' ni'n cynnig platfform iddyn nhw ddatblygu hunan hefyd a ma' hwnna'n ddigwyddiad cyffrous ofnadwy yy t'mod oddach chdi'n sôn am gerddoriaeth ag yn y blaen yym sydd yn digwydd ar hyn o bryd yym a 'dan ni 'di ca'l ymateb gwych hyd yma. Yym ond 'dan ni wastad yn agored i glywed sylwada bobl ifanc yy ac awgrymiada hefyd achos dim ond pan 'dan ni'n clywed gynnon nhw fedrwn ni neud rhywbeth am y peth ar ochor rhaglenni yy wedyn yym 'dan ni'n croesawu adborth ag ymateb wastad. Felly yn gyffredinol 'dach chi'n me'wl bo' 'tha y prosiecta sy sy ar dyfodol ac ar hyn o bryd yn wahanol i be' oddach chi'n dueddol o neud yn y gorffennol efo trio denu mwy o bobl ifanc a bo' chi 'di gweld y bwlch yma? A dyn bo hyn, sa'm ryw fath o ffor i ddenu nw yma. Wt ti'n hollol iawn. Yym dwi 'di cychwyn fel dirprwy gyfarwyddwr artistig ers yy ryw bedwar mis ŵan felly yym ac mi o'n i'n gweithio i gwmni theatr plant a pobl ifanc cwmni Frân Wen fel ma'n digwydd yym wedyn ma'n rhan enfawr o'n niddordeb personol i hefyd so ma' 'di apelio at blant a phobl ifanc ac efo'r digwyddiad Link Inc ti'n cymryd rhan yn y sesiwn heddiw 'ma Newyddiaduraeth y gobaith ydi bod ni yn denu plant a phobl ifanc pobl ifanc mor ddrwg genai yn eich achos chi yn oedolion bron a bod yym i ga'l profiad a a t'mod sy'n werthfawr yym ma' hwn tro cynta rioed i hyn ddigwydd yn hanes inc ca'l ryw fath o ystafell pop yp newyddion a dwi'n gobeithio wir t'mod y bydd y sesiwn yma'n datblygu ac y byddwch chi'n gweld gwerth yn yn yn y sesiwn ac yym fydd o'n ddifyr iawn i wybod be' 'dach chi'n meddwl ar y diwrnod yy ar ddiwedd y dydd ond yn sicir t'mod ar lefel bersonol ac ar lefel broffesiynol ma' gennai ddiddordeb mawr gweld yym yr arlwy yn datblygu i i gynnwys, mae o'n cynnwys yn barod, ond i i ddatblygu yr cynnwys ar gyfer pobl ifanc. Ti'n meddwl mae'n fatha mae'n allweddol er mwyn datblygu ar gyfer pobl ifanc y bod y galeri yn trio cysylltu efo plant o'r tu allan fatha trwy dechnoleg fel Twitter a Facebook a YouTube ti'n meddwl na dyna di'r ffor ymlaen rywsut? T'w'o' be' dwi yn ma' hynna'n yn yn bwynt pwysig iawn iawn iawn yym a dwi'n me'wl bo' ni yn sicir a dwi'n gwbo bo' ni ar Twitter 'dyn ni ar Facebook yym 'dyn ni'm deud gymaint a chymaint ar YouTube o ran ffilmio a petha ella bo' hwnna'n opsiwn i ni neud mwy ar YouTube ond ia cysylltu drw'r cyfrynga' rhyngweithio cymdeithasol yn ffor dda o neud o a dwi me'wl weithia' t'mo' ma' gin pawb ella cyfrif Twitter a Facebook ond dwi me'wl bod o'n dibynnu rili ffor ffor ma' cwmni neu unigolyn yn iwsio fo. Ti'm yn rhaid chdi fod yn ddiddorol, does, a cyflwyno gwybodaeth yn y ffor iawn. Wedyn ma' 'na wastad drafodaeth i ga'l dwi'n meddwl am y ffor 'dan ni'n cyflwyno gwybodaeth. Ond ia i fod yn hip ag awdur dwi'n meddwl bo' raid ni rili yy t'mod yy neu'n siŵr bod ni yn defnyddio'r cyfrynga' newydd yy yn 'i yn y ffor ora' bosib. Iawn, diolch yn fowr. Dwi me'wl